Essalawmalikim hormatly ildeşler! Uly gepleşiklerimizden möhüm bölekler. Dejjal we onuň ýaranlary atly rubrikamyzyň nobatdaky bölümi. Ana şu Epşteýn faýly diýilýän zadyň inden içinden çykyp otyr şo zatlar. Beh bular çagany diňe bir zorlaýan doguranoklar eken. Bular çagalary öldürip etini iýýän ekenler diýlen häzir faýllar çykýada. Şok bolup otyrlar çynmykaraý diýşip. Maňa ýazýarlar käbir türkmenler. Şunmykaýra diýip, a men diýen gepleşiklerimde aýdyp gelýärdim a diýen. Aý bir-ä degişýänsiň öýdýär. Degişemok. Trampyň özi şoň içinde. Tramp näme üçin bu sionistleň oýunjygyna öwrüldi birdenike? Ýadyňyza düşýärmi gelende nähili söz berdi? Men gelen badyma iki günüň içinde diýä, Putin bilen Zelenskini ýaraşdyran Orsýet bilen Ukrainanyň arasyndaky urşy bes etdirerin diýip söz beripdi, ýadyňyza düşýärmi? Göni iki günüň içinde men bes etdirýän diýdi. A gelen bären bir ýarym ýyl geçdi. Hany dudur bilýärmi? Dudur bilýärmi? Ine şuny dudur. Dudurasam gelenok şony. Dudurasy gelenok. Üstesine täze uruşlar ýola goýup otyr ana geçen ýyl Eýranyň üstüne bombalatdy. Şu parahatçylykly syýasatmy? Näme diýen bolýardy? Biz diýä uruş üçin gerekmejek uruş üçin diýä näçe milliard dollarlar harçlap otyrys, näçe trillion dollarlar harçlap otyrys. Men şoň öňüni alaryn diýdi. Men öňüni alaryn, birinjiden ozalky başlanan uruşlary ýatyrar. Daşary ýurtdaky goşunlarymyzy yzyna getirer. Näme üçin biz gerekmejek çykdajy edip bir giden goşun saklap otyrys diýdi. Diýdimi? Diýdi. Gaýdyp hiç haçan täze uruşlar ýogalyp döremez ýaly ederin diýdi. Diýdimi? Diýdi. Hany şo sözünde durýarmy? Durýan näler? Ýekeje bir zady dogry edýär. Indi käbiriňiz aýdarsyňyz, hany sen näme Trampyň tarapyny tutýan ýalyň diýip. Tramp birinji e, möhletde prezident bolanda bir gowy iş etjekdigini görkezdi. Ýagny Amerika bilen günortadaky serhetleri berkitmek üçin diwar urup başlady. Şonam demokratlar gurdurmady. Näme üçin gurjak boldy? Şol şol açyk serhetleň üsti bilen çaga söwdalary edilip otyr-ow. Neşe geçirilýär, adam söwdasy edilýär. Edilmeýän zat ýok. Bir giden nelegal migrantlar gelip jenaýat baryny edip ber Amerikanyň içinde. Tramp şoň öňüni aljak, almak üçin hereket edip başlady birinji möhletinde. Men şonda görüp Ine, şul adama diýdim, ine men telpek goýýan diýdim, şul edýän iş üçin. Halk üçin, amerikan halky üçin bir zatlar etmäge başlady. Ýöne ýol bermediler. Geçenki möhledinde ýol bermediler. Sebäbi kongresde demokratlaryň sany köplük bolansoň, oň hiç bir kanunçylyk proýektlerini geçirtmediler, ýan kurda. Serhedini berkitmediler, berkitdirmediler. Hatda şol gurluşyk üçin sarp eden, e, göýberen pulundan soň ýatyrdylar. Näme üçin etdiler demokratlar şony? Çagyjylaryň bähbidi üçin, şu neşe söwdasynyň bähbidi üçin şol serhetleri açyk goýmaklygy şolar ýene-de gazandylar. Indem geň gören bolýaňyz, çaga ýitirim bolýar. Ine, şu wagt ýaňy-ýakyn Kongresde gürrüň edilýär, hatda dokumental film döredildi. Baýdeniň döwründe dört ýylyň dowamynda daşary ýurtdan getirilip, daşary ýurtdan nelegal ýagdaýda getirilip, ýurduň hem içine goýberilip, ýok edilen çagalaryň sany bilýäňizmi? Dört ýüz on bäş müň sany çaga ýok edilipdir. Dört ýylyň dowamynda. Her ýylda ortaça ýüz müňden hem gowrak çagaň ýok edilmegi bolýar. Nirek ýitirim boldular? Nirik ýitirim boldy, özleri boýun alyp otyrlar-ow. Baýdeniň diýýär, dört ýyllyk prezidentliginiň döwründe Amerikaň öz içindäki çagalaň gürrüňi ediler, edilenok. Günorta serhediň üsti bilen ýurduň içine getirilen, özem hasaba alynan olar, geçende hasaba alynýar. Ýanynda ene-atasy, enesi, atasy ýok. Hamala nämemişin, ogullyga, gyzlyga berilmek üçin getirilenmişin. Ana, a enesinden, atasyndanam dilhat barmyşyn. Ýöne bir falşiwi formalny kagyzlary bar, şo görnüp dur şoň bar-a, ýasama kagyzdygam görnüp dur diýýär. Şo filmi döreden žurnalistler aýdýar, dokumental film bar. Şuň nädip edilýändigi hakynda. Görüp durlar diýýär, şo serhet gullukçylaram, ofiserlerem baram görüp dur, ýöne olaň üstünden ýokardan görkezme bar. Şuň öňüne päsgelçilik döretmeli däl. Ýöne bir delil üçin ellerinde kagyz barmy? Boldy, geçir, geçirýärler. Soň şolardan az sor ýok, kime berlipdir, haýsy adam çagaly ogullyga, gyzlyga alypdyr, şol görkezilen adresde şol adam barmy, görkezilen nomerde şol adamlar jogap berýärmi? Ýok, yzy sor ýok. Gitdi o çagalar. Dört ýüz on bäş müň töweregi çaga şeýdip ýitirmedipdirler, ýitirmedilen, daşary ýurtdan getirilip. Nirden çykýandyr öýdýäňiz şolar? Ana şol Epşteýniň faýyl diýilýän haramzadalar we adam iýijiler, çaga zorlaýjylar. Öňi bilen şolaryň eline barýar olar. Indi özüňiz göz öňüne getiriň buň gerimini göz öňüne getiriň buň möçberini, bu ýitirilýän çagalaryň, bu iýilýän çagalaryň, etden geçirilýän çagalaryň Intägim Epşteýniň faýyl diýilýän zatda hemme zat berilenok. Näme üçin berilenok? Üstüni garalap, garalap berýändirler. Gyzyklanyp gören bolsaňyz, şol üç ýarym million töweregi häzir e, dokument häzir internete ýerleşdirildi diýilýär. Ýarsy diýilýär. Yani şolaryň ýarsy töweregi diýilýär. Ýene ýarsy indi çykarylmaly diýilýär. Näme üçin urtut hemmesini çykarmadylar? Sebäbi şu taýda görkezilmeli däl zatlaryň üstüni garalap, garalap, garalap oturan ýörite giden bir topar bar şoň üstünde işläp. Trampa degişli häzir otuz müňden gowrak şo taýda neme bar, hat bar. Otuz müň, otuz müňden gowrak ýerde Trampyň ady geçýär. Trampyň ady geçýär, emma eden işlerine Trampa degişli faktlar bar-a. Şoňa gezek gelende, bu giden tekstleriň üsti garalanýar. Şeýdip goýlan, garalanyp goýlan. A näme üçin ony garalaýarlar? Sebäbi faktlary gizleýärler. A şony garalaman berseler, näme bilen üsti açylar öýdýäňiz? Gaty erbet aýylganç zatlar bar o taýda adamlar. Gaty erbet, aýylganç zatlar bar. Indi özüňiz göz öňüne getiriň, Trampam şoň içinde bolsa. Goý şo çaga iýmändir, ýöne çagalary zorlandygy hakynda şo taýda faktlaryň bardygyny öňe sürüp otyrlar. Şo diýe garalanan ýerlerini açsynlar diýe, Trampyň gaýraty bar bolsa açdyrsyn diýe şo garalanan ýerleri. Şoňa şoňa degişli faýllaryň içinden, tekstlerden. Trampyň syrty açylýar. Bu bir giden jenaýatçylyklarda eliniň bardygyny gör, bardygy görünýär. Indi özüňiz göz öňüne getiriň, şol Epşteýn diýilýän haramzada Mossada degişli, ýagny Ysraýylyň gizlin gullugynyň elindäki, şolaryň elindäki oýunjak, şolaryň hyzmatyny ýerine ýetirip ýören bir haram diýlip hasaplanýar-da, şeýdip hasaplamak üçin hem bir giden esaslar bar. Men tä o barada aýratyn gepleşik ederin-de. Indi özüňiz göz öňüne getiriň, Şu haramzada şolar ýaly başga-da bir giden adamlar bar indi siz pikir etmäň Epişteýniň Epişteýn diňe bir adamdyr eýdip diňe şolar ýaly iş bilen meşgullanan adam diňe şodur diýip ýok olar ýaly maglumat toplaýan ýörite agentligiň sany tajagy ýok indi özüňizi göz öňüne getiriň her bir syýasatça her bir biznesmene telekeçe ýagny täsirli ýagny gaty tüçjar baýlara garşy şular ýaly bir giden kompromatlar bar Sata sajak nusgan promatlar bar. Oňam iň soňunda jylawy, iň soňunda ýüpleri nirik barýar? Daşarky döwlete barýar. Ol SRU-nyň elinde däl. Amerikaň öz içinde galanok eken. Daşyna gidýär. Ol sionistleň eline gidýär. Aýdýan-a, sionistleň elinde hemme nemeleň jylawlary şolaň elinde diýip. Nädip dolandyrýar olar? Şeýdip dolandyrýar, kompromatlaryny ýygnap-ýygnap, indi näme edýär? Islendik adama hatda ýerli merler bar-a, ýöne bir welaýat häkimleri diýleni ýaly, ýa bir ýönekeý bir deputat diýilýän şolara çenli hemmesi şolaň jylawy, şol şolaň elinde bolsa. Olara garşam ýüňkär ýaly şeýle bir günäler kän, şeýle bir zatlar edilýär ýapyk perdäň aňyrsynda. Pikir etmäň adamlar, siziň ol demokratsyrap ýören adamlaryň ynsaply nemedir öýdüp. Bilaň etmeýän zady ýok. Her ýylda dört ýüz on bäş müň çaga ýitirim edilýän bolsa şolaň elinden geçýär-ä. Şularyň içinde şo zada dahylly adamy, dahylly däl adamy tapmak gaty kyn. Dahylly däl adamlary tapmak gaty kyn syýasatçylaryň içinde. Ýa tüçjar baýlaryň içinde. Hemmesi şu bokuň içinde. Indi özüňiz göz öňüne getiriň. Şo jylawlary çekip çekip özleriniň diýenini etdirip oturan haramzadalar nähili zatlar etdirip bilýändir öýdýäňiz? sudýalar, prokrat, prokurorlar, sülçüler, adwokatlar, bary şu zadyň içinde, şu zadyň içinde.